Croeso nôl i chi a dyma'n hoff rannu o'r rhaglen, mae'n amser pwdin! Lisa, beth sy'n ar y fwydlen? O, tarten sy'n gyda fi heddi. Uh, lle chi'n gwneud y tarten yma gyda amrywiaeth o wahanol ffrwythau. Uh, fel arfer, dwi'n defnyddio... Wel, mae'n dibynnu beth sy'n ei tymor, rili. Yn yr haf, mae'n ffantastig gyda mwyar, neu chymryd y raspberries, y mafon, y mefus. Weles i rhai'n yy ddo y yr ceirios 'ma. Sim byd yn 'u tymor i fod yn ollol onest nawr o's e? Ia. Yym felly wel- weles i rain a nes i benderfynu prynu rhain. Oce. Ceirios amdani. So yym ie a hefyd fi fi wedi yym yy dechre'r broses o neud y toes. Nawr fi'n defnyddio 250 o flawd. M-hm. Hanner hwnna sef 125 o fenyn a fi 'di dod i menyn go iawn fan 'yn jyst i ddangos mae e'n well i atgoffa fi weithwch chi 'de yym mae e well defnyddio menyn rili na marj mewn yy mewn toes a os chi yn ca'l blas a mae'n rhoi mae e jyst yn yn cyfoethogi'r cyfan a mae'n rhoi gwell toes i chi yn y diwedd. Hyfryd. A ma'r un peth yn wir am y llenwad mewn muned. Yym felly dwi wedi rholio hwn mas a fi wedi defnyddio un o'r yy tins bach 'ma gyda'r ochre pert a fi jyst yn moyn dangos i chi ma' ma' ma' pawb yn ca'l diwrnode gwael ma'r toes 'ma wedi rhwygo peth gyda fi ma'r braidd yn yn dwym yn fan 'yn ma'r cyfan yn mynd yn jwps felly chi'mo' chi'n gallu defnyddio darne bach myn' a tymed yr ochor... Twtsio fo, llenwi tylla. ...a dod i'r... Sneb yn gweld gwaelod y yr yr yr darllen. A wedyn jys dod i pwyse arno fe fel hyn er mwyn ca'l gwared yr ymylon fel 'na a ma' gyda chi 'ych gwilod 'ych tarten. Wedyn er mwyn bod yr holl beth ddim yn soggy Dwi'n defnyddio bach o papur gwrtain a dwi'n defnyddio'r peli bach yma gan bo' fi'n defnyddio nw'n amal. Wel ma' rhein yn beli bach seramig sy'n twymon itha twym felly ma' hwnna'n helpu'r broses o goginio. Achos ffa- ffa ma' rei pobol yn defnyddio 'de? Ie a a neud reis ch'mo' sdim byd yn bod rwbeth i bwyso'r toes lawr fel bod o ddim yn byblan yn y canol. A wedyn ma' hwnna'n myn' i'r ffwrn am ryw ddeg munud bydden ni'n tynnu rhain mas byddwch yn ofalus ma' nw'n gallu bod yn dwym. Wel dwi'n rodio rheina fel yna. A wedyn beth dwi'n neud yw mynd â bach o gymysgedd w- wy fel hyn a dwi'n... So ma' hwn yn dwym erbyn hyn nawr ac yn rhoi haenen bach dene o'r wy. Felly wy cyfan 'di wnna ddim jyst ar y melinwy? Y y yr wy cyfan ie. Ie.
A wedyn yn 'i ddod i fe nôl yn y ffwrn am ryw ddwy funed Mae hwnna yn coginio. Casu fo. Odi, a mae'n rhoi um, heinen caled rhwng y llenwad meddal ah, a'r toes. Okay. Okay? Felly amddiffyn uh, y toes yn y bôn. Odi, odi, fel bod nhw ddim yn cymysgu ac yn mynd yn jwps yn y canol. So ddod i'n hwnna i'r ochr am funed, mlaen at y llenwad, tri wi, So un. A rhai mawr yw rhein. Mae wedi bod n'w ar yr ochor mowr na'r ochor bach... Oce iawn. ...achos chi moyn i'r cyfan... T'od y peth ma' ti clwad yym... ...i setio. ...yn y Saes tri wyth t'mo' ma'r mwy yn amrywio yndi ti'm yn gwbo fatha... Wel odyn. A fi wedi prynu rhai yym yy yy ch'mbod yy free range yn ddiweddar a ma' nw'n dwt iawn iawn. Ch'mo' ma' nw'n ca'l gwerthu arian felly a ti gwerthu rhai sy'n fach iawn ti ddim yn gwbod ond yym... Y mo- y mwya y gore. Ie yn y rysáit 'ma beth bynnag. Yy a wedyn wyth deg pump gram o siwgr mân. i felysu'r llenwad. A wedyn... A ni, cymysgu'r cyfan yn dda fyna. A wedyn, tipyn, fi'n gwybod, o fenyn. Dyna di hwnna i...
Menyn wedi dod i yn y meicroran am ryw uh, 45 eiliad fi'n credu nes i tan bod y cyfan yn meddalu fel yna. Ie. A wedyn, yn y pen draw, y peth ola, yr uh, almone mam. Ie, di falu, ie.
Wedi dod i mewn fel 'na a ma' hwn wedyn mae'n rh- mor rhwydd i neud. Ia. So newn ni esgus nawr oce? A ti gallu pry- t'od i os tisio osgoi bach o waith ar ail mwyn a 'nai gellu ca'l ei brynu fela fyn 'yn dydi? Ti'm yn gor'o' neud gwaith torri n'w a d- malu n'w. O ydyn o ie sim isie na na na na. Ond 'dyn n'w ddim yn rhad ma' rai' gweud ma' ma' pacyn o dou gant gram yy yn dros dwy bunt. O yndi? Ch'mod 'dyn n'w ddim yn peth bach rhad i ddefnyddio m- Lot o ryseitiau, yn enwedig pethau ddi-gluten yn defnyddio almonau dyddie yma. Ie, ond... Ond ma' hwnna yn codi'r pris... Codi'r pris, ie, prydau. ...eitha tipyn, odi. So nawr, newn ni esgus nawr ten bod hwn, oce, wedi... Wedi bod. ...ca'l ei goginio. Oce. Wedi hanner coginio. A os welwch chi ymyl y tarten yn fynna, beth dwi 'di neud, a ma' rhaid cofio, wel ma' Santes Dwynwen wedi bod, ond wthnos nesa... Dydd San Ffolan. Ie.
Dwi 'di, yn yr un toes, wedi neud y calonnau bach 'ma, gyda bach to

Wel dyniadol... Gwahanol. ...a phe- nag yw e? Felly ti'n mynd ar ar hyd yr ochor i gyd nes nes ti'n cyrraedd y diwedd? A fi ddim yr holl ffordd rownd on' ma' chi'n gllu gweld fan 'na pwy mor bert mae e. A wedyn miwn a'r canol. Nawr ma' hwn rili yn ddigon o faint i tamed i i i dyn bach tymed bach fwy o faint. Oce. Felly falle beth gallech chi neud fan hyn yw cadw peth nôl a neud rhai bach unigol hefyd. A ie ie ie ie. Ond gan bo' ni myn' i goginio hwn a dod â nw'r cyfan... Hyd iawn. ...mewn fel 'na. Neu jyst yn roi neud rhai unigol yy yn y man cynta. A wedyn ddodwn ni Ceirios yr Afon. Fan hyn nawr gallech chi ddod i hyd yn oed ffigys yn neis iawn, cwarteri ffigys, a dod i'r rheina mewn, a persen falle, chimod, yy amrywiaeth o bethach, a ma' hwnna wedyn yn mynd i'r ffwrn. Felly Ragnar, gei di ychwanegu cymaint â hynna ti isio, os ti'n os ti'n hoff ohonno gei di gei di chwara efo'r efo'r swm sy'n mynd i fewn. So ma' hwnna'n mynd i'r ffwrn ond dwi ddim yn mynd i droi rownd nawr, dwi am ddo' mas â hwn i chi i ga'l gweld e fan hyn. O ran yr amser yndyfe o ran... Tymer- tymheredd popty 'di gnesu fo ar llaw. Yy tua 180 am ryw ddeg munud, Wedyn gostwng y tymheredd lawr i tua 150 tan bod y top yn yy coginio fel 'na, yn craco peth falle, a wedyn yym mae'n barod. Felly, oddeutu faint o amser ydi'r ail ran 'na felly? O, yy yr ail hanner a- yy ryw hanner awr. Hanner awr, ocê. Ie, ond chi'n gallu gweld bod e wedi coginio. Ie, a wedyn i weini fe gyda, wrth gwrs, os neshi ti fewn fel 'na, ma' fe'n itha, ma' fe'n itha

Yym, yn gwmni 'i Rhodri a Fined e, Gillian Elisa, yr actores, mae Sir Enni yn Craith ar hyn o bryd, mae'n ein gwylio i neithiwr. Dychryn i'r Craith. Ydi, fi'n gwybod, mae hi gyda ni. Yy, Cennydd Davies, y sylwebydd yy ch- rygbi wrth gwrs, Ie. mae e siŵr yn dal i ddathlu ar ôl y penwythnos, i ni gyd dal i ddathlu Yndan. yy y penwythnos agoriadol arbennig. Hefyd, 'yn ni'n clywed am wobre chwaraeon actif Sir Gâr oedd yn digwydd yn y Ffwrnes dros y penwythnos, i- mae Elin Fflur yn galeri, yym, mewn cwmni cerddorol iawn, ma' 'na CD rhannu'r hen gyfrinachau mas 'da sain,

Hyfryd diolch Teresa. Deg allan o ddeg diolch Teresa. Croeso. Reit 'ta dyna'r cyfan am heddiw'n ymunwch efo ni fory am ddau weithiau'n can mlynedd i'r dydd es i ferched gael y bleidlais byddwn ni'n edrych yn ôl ar y trobwynt hanesyddol yna. Gewn ni sgwrs am ymgyrch i geisio cael mwy o ynadon, Elini'r Glyn yn trafod ei gwaith serameg ac bydd Meleri Haf yn sôn am i newid byd. Yn dileu ni bydd y newyddion a'r tywydd ar S4C ac ar ôl hynny Pen-y-gelli ac mae 'na densiwn rhwng Gwenda a Iola. Mi wnewch chi fory. Tan hynny.